Сәлам! Ассаляму галәйкүм, исәннәрмесез барча гызга да. Шәп яңалык!
Ак Барс уеннарын хәзер татар телендә карап була. Комментаторлар, татарлар. Чыннан да бик шәп яңалык. Әгәр дә инде болар турында бер ике сүз әйтсәм, үпкәли, Газинурның шундый үпкәли торган гадәте бар, Рамилнең Газинурга ияреп үпкәли торган гадәте бар. Шәп, чыннан да. Ләкин Бераз гына, әз генә генә үзгәртеп була бит инде, аны теге. Менә менә керә менә, менә хәзер керде менә, давай. Бу беләсезме ничек бу кухняда ике егет утыра бит инде. Э. Ну ярар, Роберт, татарча зато. Пока шулай булсын, аннары тагы да әйбәтрәк булыр. Давай шулай булсын, бокста да шулай комментаризм була, футболда да шулай. Әйдә, давай кызык, давай киттек. Киләсе яңалыкка күчәбез. Э, Ләйсән Гыймаева Гимаевмы, Гыймаевмы? Ләйсән Байрамова, шулай дип әйтик инде, хейтер һөҗүменә дучар булды. Һөҗүм, дучар, хейтер. Кайсысын таныдың? Хейтер. Ләйсән үзенең тыелган социаль челтәрендә бер пост чыгарды, сторис кебегрәк әйбер чыгарды һәм аңа монда шундук э, хейтер үз фикерен белдерде. Нишләп син шушы вакытта менә Рия белән шөгыльләнәсең? Рия показуха дигәнне аңлата инде. Бераз гына оят булырга тиеш бит инде. Менә мин аңлаймын, ул хейтерларның эшләре авырта микән? Э, Бәлки эшләре китәдер?
Эшләре китәдер, бәлки мөмкин белән башлары авырта микән? Дим, белмим. Нәрсә, нәрсә, һәм нәрсә дә булса язарга, нәрсә? Бераз гына нәфис хизен тыйыгыз инде, сез хейтерлар. Нәфис хейтер. Әйе, әйе.
Татар телен безнең белән өйрәнәбез. Ләкин бераз гына нәрсәсе кызыганда, Эльвира. Э, Ләсән шуннан да менә мин аны карадым да, менә буларак төште менә, үзен күрсәтә дә, Мичне күрсәтә. Үзен мичне, үзен мичне, үзен менә чыгармый прям менә. Ләсән без аңладык бит инде. Син менә син һәм мич менә. Мин мич. Мин мич. Мин мич. Ярар, хейтерларның эшләре китсен. Карале, менә теге бәлешне ашап Булатның эше китмәгән микән? Анысын икенче атнада белербез. Киләсе атнада белербез Булат, әйе. Ләсән, әгәр дә матур рилс төшерәсең килсә, маркетинг, стратегия, коучинг, бизнес-план, контент-план өйрәнәсең килсә, Ильвинага яз. Әйе, һәм ярты миллионыңны әзерлә. Төгелерәк булса 415 миллионыңны әзерлә һәм ул сине менә шундыйрак теге белгеч буларак чыгара инде. Роберт, минем бит юк.
500 мең генә ничә? Ә синең өчен анда махсус курслар бар 173 мең. Онсы да юк.
Әгәр дә анысы да булмаса, җырлый башла әлегә. Сәлам юллыйм сиңа, туып үскән улым. Эльвира, Эльвира, Эльвира, син моны җырларга ашыкмый йөрим, Ришат ишетсә бит автор хокуклары өчен бераз гына шелтә белдерәчәксең. Әйттем бит, акчам юк дидем, Роберт. Алайса син менә бушлый җырлый торган җырларны җырла ярыймы? Ну ярар.
Бүгенгә шулар. Иртәгәгә дә шулар, берсе көнгә дә шулар. Берсе көнгә Булатның эшен белешәбез. Ай, Булат. Пока-пока.
Бока.